Aw vawiin hi ni sawmhnih pasarih Krismas ruai theh tu ka nia tuna kan awmna hi Pukpui Solid Waste Management Centre two Lunglei sakna hmunah kan awm mek a ni kan lo bel chiang ang hei hi a nia a hmun chu. hetlai atang hian in kawng a lo chhuk thla a kan en zel ang he lai hi in chhawr duah dan tur a ni a hei hi a kawt a kawt tur a nia a eng rawk kan rawt hman dan te footing ah eng zang nge kan dah ring kan phiar dan te kan lo ti lang dawn a ni hetiang a ban kawlawm hi chi hrang hrang a awm a. A size hi ai a size hi chu inang a mahse a rod ah kan dah dan hi inang lo nual a ni chi nga lai a awm a ni hei an en tail a hei hi hemi a covering a hi chu two eighty by four hundred mm centimeter sawmli pariat leh centimeter sawmli feet khat leh tlem leh. Fit khat ding lo hlek tihna ania hei hi drawing ang thlap a ti ni aw hei a chhungah pawh hian rod hi drawing ang takin hei kan siam a hetah phei chuan sawm a awm a ni hei hi a tam ber a la ni lo heng ho hian sawm a awm vek a. Buk zawng hi hei hi la laih belh tu nia fit ruk lei tak atanga fit ruk lei tak atanga fit ruk vek tu a ni hei hi column aah ban dang leh a nia umm hetah hi chuan rod pakhat lem deuh rod hi k two xenon vek hman a ni k two xenox sorry k two xenox e k two x e n o x.

C C one kha mi C one ne lo enge C four o oh, hei column four size ho kha nia o oh, hei ani phei vek a chon so lai asir kha chu ni don lo tro asir kha chu la pun la chu chu C four tho ni em C four len vek a top ber pahnih ti lo sa chu C three om pakhat Aw a tawp ber pahnih aw c one leh c aw c four phei c one leh c three a kila drawing pawh kan lo ti lang anga hei hi lei tak chin a laih ania khu a thuk zawng khu fit duk aina thuk ani maw munin aw hei chu fit sarih leh chan ve fit sarih leh chan ve a laih ani Chuan hei hi kan hmuh angin helai hi aw a sang ve riu mai a khuh lei tak chin khuh a lang thei em aw aw hei helai hi a dum chin hi lei tak chin a ni a lei tak chin atanga fit ruk tih a nih vang hi khu. I chu fit engzah maw? Umm fit kual e chan ve a pawn atang chuan mahse lei tak atang khan fit tuk a ngaih vang kha nia hei chu a tling anga ngai ni. Hei hi hei pawh hi ahh fit sawm leh chan ve a nia lei tak chin atang khuan fit ruk turin a thlang lam chu tling lo hlek mahse ngaih dam thei ang a chhak lam hi hi pel thung a a lang chiang thiam ka hre miah lo a umm. umm hei hi ban thlang ber tur a nia hei chu ban la phun thei rih lo chuan hei munim c three tho aniam hei maw ah hei c three ni lo c five c five thung ve thung a ni amah hian Rod hi sawm tho chuan hei a chhunga hemi inner ring te kan dah dan te pawh hi drawing ang thlap a ni. Umm hetlai hi ban hi tizuang hian engzang nge awm kha khat hnih thum li pakua maw pakua a awm a umm hei hi c five aw

He aw sawm pahnih sorry hei C one ania C one hi tam ber kan road phunah chuan Hemi lane hi sawm pahnih vek um C one vek C one vek ani hi hei road hi sawm pahnih sixteen mm sut nga kan tih ho kha ani chuan a footing hi thu hei thu khawp mai khu pawh ka khu pil vang vang ani. Chuan a footing ah hian side ke base plate ah hian sixteen mm vek hman a ni a hei hei pawh hi ah chuan pahnih tho c one column one tih kha a nia column five thleng a awm tawh reuh hei hi hei chhun tawh ngai la chhun loh chhun tur chhun tur sawi tawh ang khan two eighty by four hundred mm vek an nia. hei hi lei tak chin ho an ni tawh bawk a hrei laih mek la laih zawh loh a ni bawk a ni a footing ah hi hmuh tur hi a awm chiah lo a ni ahh aw a footing an chhun lai kan hmu thei tlat lo vawin kan kal hun nen hian a inmil tlat lo hei dinhmun chu nia. Hei hi tih hian a chho tlang ang a, rod hi hei kan hmuh ang hian hemi chinah hian beam a kal dawn a ni, tie beam pawh twenty mm sut duk vek kan hmang dawn a, a pui khawp ang helaiah hian ban a awm leh bawk ang a, chuan heng ho hi a chho tlang ang a. Heng ho hi chho tlang anga hei a lan dan ang hian khi tlai kawng khi an han dawn a ni meter thum leh a chan ve vel anga sang tur a ni a hemi hi ang ah a ceiling sang zawng a hi chu chu feet sawm pahnih. Tling lo hlek a ni. Amaherawh chu hemi a slab slab to slab kan tih chuanin fitli ah sorry meter li daih a niang hemi bim hnuai bim hnuai atanga slab to slab aw four four meter a tling lo deuh ang ka kha a ni hei kan dinhmun chu. Drawing nena in an lohna lai hi pakhap mah kan tih chinah hian a lo awm lo ni. A base plate tak a hi khulai a hnuai a kan phah hi sut li hman tlangpui nia mah se sut nga vek kan hmang a chuan khu khu a chhah zawng te pawh hi a chhah zawng te pawh khu

Soisel nan nei lo ni. Um aw hei hei hi base plate rod chu ni a footing rod hei sixteen mm vek chuan column hrang hrang hian footing hrang hrang a nei thung ta a ni aw entir nan hei hi column Kolom kolom three hi aw kolom three hei hi a ngai tam ber a hei hian footing dang a nei a a footing a hemi sixteen mm sut nga kan tih kan hman hi ih kan ban khur hi a inlen hleih thin a nih chu aw a pawimawh zual an tih deuh a drawing ang khan ban khur hi a intiat lo nuai a ni. tunah hian thil sawi hmaih ka nei lawk a hei sawi that lawk angai hei hi munim c three te rawh c one aw sorry c one sawm pahnih awm hi drawing an lo ti lang anga a drawing lo angin a kal a ni hei hi drawing ang lo anga kalna chhan chu twenty mm hmana centre ah twenty a chho tur a ni hei hi. Chutiang khan basement atanga ground a ni ta a ni khilai chung khi ground atanga roof kha a ni ta a ni ground atanga chung roof khatah khanin ground atang khan ih a size kha tih tet a ngai ta a ni rod kha twenty tang khan sixteen ah tih chho ngai ta a ni. sixteen mm sut tuk atang khan sut nga a chho dawn ta a ni a a chho chuan tihian helai tang hian helai hian twenty helai hian twenty chuan ah helai hian in twenty kha ah khitah a chak deuhah thlak a ni ta a ni an thlak dan chu a lo lang thung a. Hei hi twenty twenty kha sixteen a inthlak a a lai a center kha umm heti a awm mai lo khanin ih hei sixteen kha ah twenty kha sixty ah sixteen a inthlak chhawng a chuan ih helaia-- Pahnih awm kha a center ah khan in ih sixteen dang chho ngai sia mahse khami kha ih kan engineer Pu Tluang te an kan site engineer ber kha kha khan in ih an chhut tha leh a ni chhut tha leh a.

Steel area steel area ngai reng si khan tian a dah tam ta vak a nih chu ih helai hian twenty dah ta lo khan sixteen sixteen a nia hemi te pahnih hi ah hemi twenty nih tak lo vang khan hemi pahnih a piah nen khan pali kha dah belh ta a nih chu kha kha area of steel kha ti hian in a drawing nen in ang chiah lo mah se a area of steel thir tam zawng phum tam zawng kha in ang reng ta a ni khatia nih tak ah chuan Sixteen mm kha zawm dawn pawn hemi leh hemi leh hei kha ih enge ih chho tlang thei dawn anih chu zawm ro ro ah pawh khan a hma kha chuan hetah pahnih a awm khan in pahnih atang khan pakhat zawmtu nei lo a tia chho tlang ai chuan tih zawk kha a ni hei hi tha khawp mai hei ti hian. splicing tlem thei ang ber le i khatiang oh sorry khatiang kha kan duh vanga ti danglam hlek kan nia hei hi department lam pawn min hriat thiam pui tih kha kan lo sawi leh duh a ni hei hi sikolawm ṭhi ho bik a ni helai mi te a piah mi deuh te chuan helai mi te a piah leh mi te pawh a ni zel ni tunah hian hei box an siam leh a vawiinah hian. Baiah box kha eng zanga chhung dawn vawiin ah hemi hi pakhat vawiin ah pariat an chhung dawn ani box hi pariat an chhung ang umm han lo ti leh zuai ni hemi c three bik hi kan ti dang hlam tih kha drawing ang vekin ka ti ringawt kha ka kan insawi kan insawi fiah leh lawk ani. See you. See you, see you. Ô thil pakhat dang leh lawk a chiang kuang tlat lo ka duain chiang deuh chu kan rawt hmana hi K2 Zenox tih ka la ka la chiang tlat lo hei chiang deuhin kan la ang khawnge inziah le.

Hman kan duh lo an ti a, chuvang chuan kei tu Zenox vek kan hmang a ni hei, helai te pawh hian kei tu Zenox hei, kei tu Zenox vek a ni. Lang thei ang aw kei tu Zenox lo zawng hi zawng chiang deuh ang a, hei tah hian chiang-- Kuang lutuk in a in ziak bawk a, chuan helai heng ho hi base plate ah sixteen mm sut nga vek hi a hnuai phah pawh khanin kan hmang a, chung ho pawh chu a pil bo tawh naiin heng ho pawhin la hman zel tur atan an tan a nia kan lo ti lo a ni K two Zenox K two Zenox tih ang em a K two Zenox vek kan hmang a, chu kan balu hi ah sorry kan cement hman hi. um maximum maximum ani ve thung maximum maximum guarantee maximum kan hmang bawk ani maximum vek kan hmang a hei hi um a trip a a trip sorry a trip in kan chang ani hetah kan chho lenga kan balu leh Rawra kan en veleh ang kan balu te hi tha nia kan rawra te hi tha khip khep tak a ni kan en leh ang sawt lai sawn a awm a saw saw ni hei an box ban tur an la vuah belh tur nia vawiin ah khan pariat an tih mi kha kha hei hi ngasi lampang. Pu Bena te rawra ni. An rawra neih hi Tukpui lam kan hmang lo khut lam ngha si. Lampang rawra daih ni. That leh that loh hriat chu har khawp mai. Ase hei. Hei hi thla khat chuang fet hianin kan dah tawh a. A dip lo, a dip nawi lo ni leh ruah kara. Hetia. Ni leh ruah kara a awm fe hnu pawhin hei engmah nawi hmel pu kha awm lo hi a ri rep rep mai a chuan balu hi heng ho hi ahh ferry lampang a nia hei hi hei tha tak a ni hei pawh hi. kuta a ba lem tih ang kha an tih thin ang kha an ti ang kan tia umm hei hi dinhmun chu ni a a lang thei ang maw ka hre lo hei fai thaw khat viau a ni umm hei hi a nia dinhmun chuan balu hi chi hnih a awm a chi thum hei hi a nia chuan. Engho hian hei duhthusam loh kan nei ni balu ah hian ti dang vek a hei hi vawi khat an lo dah ve hlauh a engho hi hmute hi chu ka duhthusam lo deuh a chuti chung pawh chuanin a va fai reuh ve ka rin a hei fai. Chuan hei hi kan test leh bawk a, hemi ve thung hi a buang deuh thuk a, hei hi tlabung balu ve thung a ni. Hei hi tlabung lam hi an reputation hi tui chawng tih vel a tha lo viau mah se hei hi chu tha tak a ni hei. Balu tha a ni, han en reng reng ula bang thei ang aw, a balu hi a che lo. hei lang pahin ka hre lo kut pawh bal do nahin bal vak lo kha kha kan material hman te chu ni kan material hman te an ni hei helai na chiang e zenox k2 zenox five hundred d a ni. ductility ductile 500 d ani hei kha zong kha a tawp na tak tak a dan lo ni teh se oh hei ti mai kala nei fo mai umm a footing kha a footing rod te hi suk nga kan hmang kan tih kha chung hi bak ah a ban khur te hi an han lian khawp a hei hi ni hei a footing atan a kan man hei hi hei ke ai pawn a sang hei fit ruk le a chan ve ve lih hmel a hei hetiang hi nia a then chu fit nga te pawh awm tho a hei hi fit ruk a ni hei hi a sang sia hei a sei em hi ka ti ta sorry hei hi heta hnuai a pan khur hnuai an phah a ni hei hi a khu vek a nih chu hei hi a han len a han zau zia chu maw an luh dan a ni bawk sia chu chu chuvang chuan a rinawm dawn khawp mai hei hi a chho chang anga hemi rual hian a thei anga. hemi huala phei zawhah khan a rota erawh chu a chung kha Ruk Kras pûn nih tawh vang khan a rota khan reduce a ni dawn a ni ih a tê tawh dawn a tê nge ti khanin a chho anga hemi slab chhun hnuah khan-- eh a te chho tawh lo a ni tun din hunah chuan a chung hi motor lian pawhin a rah ngham tura siam kha a ngai sia chuchuh uluk a fim khur pawh a ngai kan balu chaw dan pawh a rei chhuak pawh kha a muluk hle a ni takinah ah a la tek vek hle a hammer hmang te chuan eng nge.